Et ass Zäit fir eng weider Episod vu Mario Tennis Aces. Et freet mech dat och déi zweet Kéier ageschalt hutt. Nodeems mer lescht Kéier awer e bëssen e méi dréchene Part hate mam Solarius Tempel an de Solarius Ruine, wou mer och ganz am Ufank de ganze Story haten hei am Stadium. Mir ginn eng Kéier zréck. Dir gesitt also och storyméisseg ass dat gutt opgebaut. Plazeweis hätt ee kënne méi Levelen nach abauen an hei war et eebe wou déi ganz Geschicht, Ugefong huet. Mä mir hunn dann elo hei deen Tempel hannert eis, do geet och ni virun. Ass hiert Schnokeg, dat an engem Tempel just der Ënnerierdesch kéint e bësse wulle ginn, mä dat hu jo de Wario an de Waluigi scho fir eis iwwerholl. Mir ginn da elo hei an de Bësch a mir wäerten do mat der Piranhaplanz am Bësch ze dinn hunn, am Piranhaplanzewald. An do ass dann mäi Kolleg, den DK. Mir wäerte gären an de Bësch, mee. Ech, du léiss mech net duerch, well et ze geféierlech ass, stëmmt et? Jo, dat hunn ech mir geduecht. Jo, voilà, geséit der mol, dat den DK jo och e ganz gudden Äffchen ass. Wat soll mer mengen, wat soll mer maachen? Ech weess et och net, Mario, seet den Toad dann. An et däerf just een an de Bësch, dee seng Tenniskënscht ënner Beweis gestallt huet. An ech denken, mer maachen dat da lo och direkt, gehéiert dem DK. Donkey Kong, scho bessen traureg dat ech muss mam Mario spillen an net mam Donkey Kong, mee dat ass eben an deem Let's Play hei an deem Spill esou virgesin. Eng en Tennis Platz matten am matzen am Bësch, do wärt mol e puer cool Features gesin, dat ass och eppes flottes an deem Spill, well hei ass eben elo e Netz wéi een seet, mä dat mat Réiere bestéckt ass, an wat huet den Donkey Kong sech nemmen do ausgeduecht? Ach egal, sou afeg Ideeë wäerte mech jo net ophalen. Ech soll mäi Bescht gi, Mario. An hei ass eben elo nach eng Kéier d'Réckseelt, ech soll all meng Schléi, déi ech elo virdru geléiert hunn, uwenden. A ech denken, mir diskutéieren net méi laang. Mir spillen a mir maachen e kuerze Prozess mam Donkey Kong. Dir gesitt dat hei bëssen schéin opgebaut, och awer ëmmer pro 5 adäquater, also 5 Welten déi mer hunn, ëmmer eppes virgesinn. Hei am Bësch elo deen éischten deen net all ze schwiereg sollt fir eis ginn, fir dee Kristall ze fannen, respektiv dee Mueschsteen wéi se dat genannt hunn. An hei mierkt och ganz am Ufank, mir hunn net vill Schwieregkeeten, ech benotze wierklech just hei Standard Schléi. Ech maachen elo mol eng Kéier Stopp, well dee kënnt den Donkey och net drun. An do gëtt och awer och, d'Spill erkennt dat a seet dann och Stopp a Winner. Ech wäert ëmmer d'Replays bëssen ignoréieren, well wann een wierklech do schlo muss am Ufank kann een vun den Dateien emol nokucken. Dir wësst jo wéi op Youtube dat geet fir eppes am Nachhinein nozekucken. Domat ass den éischte Match gemeet. Muss mer just an zweete Saz fir eis hei entscheeden, an dann ass de Match. fir eis zu Gënschten entscheet. Fir aner Planzen ass eben dat se de Ball huelen. Ech ka vläicht probéieren op eng ze schéissen, wann ech eng giff mol ergatteren. Ech mengen elo hei am Ufank, voilà, elo hu mer e klenge Feeler gemeet, hei am Ufank dauert et e bësse bis dat se kommen. Ech probéieren dat e bësse hei eraus ze zögeren, dass ee Mario Tennis Aces, falls en do e bësse méi lues ënnerwee ass, Net problematesch, sou muss ech just vläit mol seriö spillen. Sou, voilà, lo gesitt der dat wat hie mécht, hie schéisst mir en zeréck, also ass net op eiser Säit, sinn um Donkey senger Säit an ech maache lo mol e klengen, ech probéiere lo en Totem ganze Zäit, hie blockt an mam Zil, Och ze fréi vu menger Säit aus. Dir gesitt, et kann een och de Schléier esou futti maachen. An Dir mierkt et och hei. An ech kann Iech schonn eppes verroden, wann ech elo op déi dote schéissen. Voilà, déi hunn eng speziell, eng speziell Kraaft, datt och mäi Schléier erëm kéint futti goe bei der ganzer Geschicht. Sou, elo kucke mer e bëssen erëm seriö ze spillen. Dat war dat elo mol. Voilà, d'Rëss drécht sech. Mir musse jo net elo hei schonn am, och wann den Donkey Kong ass, am éischte Match eis blaméieren am zweete Part vun dësem Let's Play. Schonn elo zu där Stage, respektiv zu deem Terrain, mir sinn un engem Tennisterrain, ass ganz schéi gemeet, typesch am Bësch. Just natierlech erëm bësse fannen ech perséinlech traureg dat erëm Donkey esou am Ufank vun der ganzer Let's Play Zeen muss optauchen an och an dem ganze Spill hei. Ech hunn ëmmer mam Donkey gespillt och am Online. Ech mengen dir kennt mech, och am Areca hat ech vläicht mam Donkey, ech giff souguer Animal Crossing mam Donkey spillen wann ech d'Méiglechkeet hätt. Also wann eng Kéier eng Donkey Kong Mask do hutt schéckt mer se, ech halen se sou ganz Zäit un. Freet mech net wisou, et ass einfach sou oldschool, ech war ëmmer een. Ee Kolleg vun deem Aaf, hie ass mer sympathesch gewiescht. An leider hunn ech elo nach missen hei stoen. Esou, elo gesitt Der mol hei d'Experienz. Mir wäerten elo hei Levelen och sammelen, an et ass och wichteg, fir hei Erfahrung ze sammelen, dat de Schléier besser gëtt, dat de Level méi staark gëtt. Dir gesitt hei och d'Schlaghärte, eise Laftempo, dat mer méi séier kënne ginn, d'Gewandtheet, also dat mer an der Héchstgeschwindegkeet méi séier kënne sinn. An och eben hei de Blockversuch gëtt e bësse besser, dat mer alles do eis verstecke kënnen. An et kann och gutt sinn, wann de Let's Play e bësse méi hefteg gëtt, dat ech vläit heiansdo offline e bëssen d'Levelen erëm spille fir iech dann eng besser Qualitéit ze bréngen. Ech hunn et esouguer a mengem. First Try hun ech gemeet gemeet hat fir eben bes ze levelen zesammen dat besser geet. Donkey Kong huet däi Können gewürdegt, also maach emmer dat näischt ass a lass an de Bësch. Voilà dat war mam Donkey dann eng kleng Aventure, klein aber fein soen ech mol einfach. Mir gin elo hei nach op den Trainingsplatz am Bësch, dat sin och emmer sou kleng Levelen, mir wärten elo gesin wat hei ze maachen ass. Hei geet wuel net weider. 't ass en Tennisplatz vu praktesch, kann ech puer Matches géint staark Géigner bestreeden oder mir kënne jo e bëssen trainéieren. Looss eis mol d'Bal, laang Balwiessele probéieren an eng gewësse Punktzuel dann erreechen. Voilà, 10 erfollegräich Schléi hannereen, 't muss mer elo packe fir Bonuspunkten ze kréien a mir mussen dann elo de Ballwiessel e bëssen üben. Also chilligen Training, denke fir den zweete Let's Play Part ass dat zimlech gutt. An den Toad kann dann och elo mol op eng Kéier Tennis spillen. Mir mussen 200 der der Päss hei maachen, laanscht mol einfach. An dir mierkt, den Toad ass zimlech zimlech salty. Also fir dat en déi ganz Zäit nieft mer steet, mécht e mech elo scho bëssen aggressiv, well dat do, wou ech just 3 Liewe souzesoen an engem typeschen Mario-Spill, Da ass dat schon bëssen penibel. Mee bon, dir gesitt jo hei, fir 10 kréien ech ëmmer e Bonus. Da geet dat Ganzt jo awer. An ech hunn och d'Nl-Knäppchen. Muss mer elo e bëssen dat do maachen. Ech weess emol net, wann en d'Toute Ball net kritt. A wier dann e Punkt verléieren. Voilà, ze fréi. Elo muss ech och kucken, wat geschitt. Et geschitt näischt. Ok, dat heescht, ech kann en Toad am Fong awer ausspillen. Kritt dat d'Combo da vun 10. Ok, déi geet och net ewech. Also mir hunn hei awer dann, denken ech, gutt Méiglechkeeten, déi 200 Punkten ze erreechen, och wa mol am Ufank e bësse vum Toad Soll ech mol einfach getrollt goufen, ganz éierlech gesot. Mee bon, dat do ass dann ëmmer och sou Mini-Challengen, dat ass eppes wat Zamac hat Art Deluxe zum Beispill hätten och missen abauen. Generell ass dat eppes hir op Mac hat DS wat mer gefeelt huet, sou Niewequesten, ech mengen dat hei mol einfach kënnt dat ze definéieren. Voilà, elo nach eng Kéier dat do maachen, dann hu mer d'Zil erreecht. Voilà, 200 gepackt an domat och de Level hei gepackt. Dir mierkt also, dëse Part geet e bësse méi séier, mee manner Story a kënnt dofir méi Tennis spillen. A mir si schonn direkt Level 3, elo am Ufank wäert dat séier goen. Et kann ee bal soen, pro Level, deen ech packe gëtt e Level up. Eng Limitt mengen ech ass net virgesinn, ausser vläicht 99. Ech hat. Bis 40 Menschen op engem Haaptaccount gepackt. Mee wéi gesoot iech soll keng kënnt de Punkt mat Story hei viru sin da switchen ech mäin Youtube Account op den Haaptaccount an da kann ech do bessen weisen wéi ech do sou drop sin. Gepackt Mario, et war beängschtend wéi schnell ech mech verbessert hun. Jo ech wees. Fällt nach eppes an? Donkey huet eppes gesoot an et soll een d'Stabilitéit vum Schléier am Aen behalen. An dësem Bësch sollt nämlech Piranhaplanze ginn, déi de Ball sou kraaftvoll zréckschloe kënnen, dat de Schléier vu si geet. Wann en ma. Voilà, an dann ass een nach mam Block gëtt erëm gewisen, dat heescht ka méi lues maachen, pipapo. Dat hat mer virdru scho e bësse gemierkt, dat do Planze sinn, déi e bësse méi sténkeg ënnerwee sinn anscheinend. A voilà, mir kommen da elo bei d'Piranhaplanzebiotop, wou et e bësse méi eekleg scho gëtt. Et ass zimmlech donkel hei a fiicht an onheemlech. Alles aneschters wéi een Uert, an deem den Toud sech hei giff an aus der Stad wuel fillen. Oh nee, Mario, mir sinn op Pirandelop Planzenterritorium getrueden. Dat gëllt e bësse méi pickege, bäisseresche Pad, nennen ech emol einfach. Eng Passage, déi mer och net sou gutt gefall huet. An d'Kommelo Feuerbäll, déi sinn och net gutt fir eng Rackett aus Holz. Mir spillen elo am Biotop vun de Piranhaplanzen an ech muss 30 Piranhaplanzen elo innerhalb vum Time Limit schloen. Voilà, esou hunn ech se traff. Dat ass et. Esou elo natierlech och zielen. Dat ass ideal, wann een déi ganz Zäit déi Schléier do kritt. An do kann d'Auto natierlech direkt écartéieren, dat nennt ech mol einfach. Dat ass wichteg, well deen ass e bësse méi hefteg, déi Bäll, wou se am beschten net Problem hunn. Voilà, mir hunn timingméisseg hu mer gutt, gutt scho geschafft. Muss ee just hei zile kënnen, dat ass e bëssen de Problem hei. Muss ierem enk nach Stick kréien ne sou fir sou ass getan dem enk voilà een mam krut dass gëtt mat der Zäit bëssen eekleg zemools wann ech d'Bäll net kréie wéi ech se wëll hunn voilà direkt fort mat deem dat si wichteg déi déi donkel Piranhaplanzen si geféierlecher déi muss een da benotzt hunn mee bon ech hu jo nach ëmmer mäi Superschlag wann enk haart op haart kënnt kann ech och eng Kéier nach domadder bëssen Mä ech kann en op e Wall stellen, wann ech mol eppes dogéif gefaalen. Sou, hoppla. Hoppla. Gëtt elo e bëssen enk, vläit mat der Zäit, wann ech elo kucken. Do hu mer e kuerz Healen. Do am beschten déi Läch wechfale loossen, dat ass emol eng Taktik gewiescht. Ok ech kucken fir se awer ze liquidéieren. Ech ginn direkt op den Deen drop well déi wann déi mech elo hei treffen ass de Problem eben dat ech och dann Game over ginn an deem hei Spill wou ech elo awer mat 26 mat 30 gutt ënnerwee sinn an mat der hei Combo elo denken ech et misst geschwënn zu Enn bréngen. Dir mierkt also et gëtt scho bëssen Challenge méisseg mee bon 30 vun 30 et sinn ëmmer Minispiller agebaut. Kënnt ee scho bëssen an d'Schweess lo sou lues, mee dat ass och gutt. De Geniesport hei also erëm um Youtube Channel a wéi der gesitt erëm e Level Up fir 30 mol eng Piranha Planz op den Mond ze schéissen, fir net en anert Wuert ze benotzen an d'Qualitéit vu mengem Commentary bëssen jugendfrëndlech ze halen. Gutt gema Mario, a lo virun. Dat heescht mir hunn d'Piranha Planz nei platt gemeet. Mir kommen dann hei erop, zwou Platzen direkt. Hu alt Altar menglech ass schon Haapt Story, ech kucken kei op Zäit. Hei ass de Waldrand maache mer deemools als éischt. Hei geet et net virun. Kuck mol Marie do ass Spike. Bis du dann hei am Bësch Kolleg? Ass dat net offensichtlech? Ech baue Schléier aus Holz. vun den ëmgefalene Beem. D'Holz hei ass dach héichwäerteg an ideal gëeegent. Géif mir recyclen hei oner Saachen? Wann ech derbäi hëllefe kann a mäin Defensivspill ze verbesseren, wëll ech da mol e wënnerschéine Schleier maachen. Als Schleeger, net Schleier, war bei Animal Crossing dran, e Schleeger maachen. Ech muss einfach nëmmen d'Bäll zeréckschloen, déi d'Piranha-Planze verschéissen, an zwar esou, dat se onméiglech erreeche kënnen. Wann ech de Ball net erreechen, also Wann du schlecht spills, da gëtt dat e Feelversuch. Dat heescht, ech muss elo 20 Bäll och erëm hei an där Quest packen. A wann d'Perna-Planz eng Salty ass, da gëtt et e bësse méi hefteg, fir dat do ze packen. Also mir kréien dann och elo nei Schléier pro Habitat, pro Ebene, pro, ech komme elo net op d'Wuert, pro Welt kréie mer dann och elo extra Schléier. Hiert et mol do am Kapp. Voilà, méi ass et am Fong net. Dat heen en net kritt. Dat muss mer lo 20 mol maachen. Jo, dat do war e Feelschlag, gesitt der et mol. Dat ass bësse säin Defensivspill, wat en hei wëll weisen. Sou. Wär natierlech gutt gewiescht, wa mer lo scho direkt 7 gehat hätten. Ze fréi och, do muss mer lo scho fuerchtbar drop oppassen. Sou, nëmme wech domat, dann hunn ech elo déi do Schlaach, déi vläit wichteg ass, an ech, wann ech eng Kéier erëm no kommen. Do gëtt schonn hefteg fir ze packen, soen ech mol einfach sou. Soulaang ech déi do nëmme kréien, ass alles am Gréngen, mee wat mer méi zum Schluss kommen, da wäert mierken, dat ech mat, mam Blocken net ëmmer sou gutt eens ginn. Voilà, mir maachen emol dat do einfach äiskal. Fir awer nach en zweete Ball eis halen ze kënnen. Ah, dat do war och erëm schlecht. Jo, dann huet ee erëm gesi wat et bruecht huet. Absolut näischt. Null, nada, niente. Elo gëtt e bësse sauer. Musse mer kucken, wat mer doraus maache kënnen. Nach siwe Bäll. Wa mer esou eppes de ganz Zäit hunn, ass et ok, mee ech ahne gläich Schlëmmes. Well ech mech net genuch oplevele kann. Ze fréi ass. Elo gëtt et net méi witzeg. Fir iech vläit geschwënn, mee fir mech net. Sou, wann elo eng kënnt. Bis goen. Mol net. Dann packe mer trotzdem. Bësse méi knapp dat do, eng méi knapp Geschicht, zemol wat och uewe lénks gesitt, datt mäi Schléier gläich futti gaange wier. An och hei rëm e Level, woubäi et awer elo esou lues an de Punkt do kënnt, wa mer Richtung Level 10 ginn, datt mer net permanent e Level kréie pro pro pro Challenge jo musse maachen. De Walter hat hei gepackt an da gëtt de Spike eis normalerweis och een Tennisschléier an en Holzschléier kréinsch de mat. Souvill dozou, elo muss ech just kucken ob ech e kann och, also ech hunn elo déi normal an dann huet ech d'Zuel vun de Schléier déi ech am Abenteuer ka verwenden. Dat ass eben gudd wann e Schléier mei eng Kéier futti geet, mee sech normalerweis kann e Schléier rem viru benotzen, also ech sin net direkt Game Over wéi dat beim Géigner de Fall ass. Do gesin elo Angriff, Verteidegung an Stabilitéit dat déi bëssen änneren an an do mierkt een eben dat eben wann e futti geet da kënnt direkt den nächsten drun an ech kann de Schléier wiesselen. An hei ass eben de Punkt, wann lescht Schléier futti geet, kommt ech eben weider an deem ech nei Schléier siche ginn oder mech aneschters ëm erop pläppelen. Do benumme mer elo dann de Waldschléier, nennen ech e mol einfach. Et war jo de Waldschléier, da kucke mer eng Kéier nach. Ech sinn Status wäerte gewiescht. Voilà. Ups, Schläger wechseln geet elo natierlech net. Dach, et gëtt mer just elo den Holzschläger. Voilà, hat ech falsch Schläger gesot. Sou, mir kucken dann hei elo d'uralt, den uralte Altar an. Ech mengen, wa mer dee elo packen, dann hu mer schonn déi éischt Zeen gepackt vum Spill. Mir si scho ganz déif am Bësch dran. Ob mer och an der Nähe vun engem Martstee sinn? Ech mengen hon déi Këscht dat seet scho genuch aus. Ganz éierlech Mario, ech fand hei richt grujeleg. Zum Gléck bass de jo dobäi, da fillen ech mech gläich e bësse besser. Zumools du nëmme muss nokucken. Tout, na esou ass dat. Mer spillen da lo mam Waldmonster ënnerhalb vun engem Zäitlimit de Boss vun de Piranhaplanzenbëscher ze schloen. A mer sinn da scho beim éischte Boss vum Spill. Dir mierkt also am Ufank, et geet zimmlech séier. A wéi kann et nëmmen aneschters sinn wéi de Mutant Tiranna? A lass geet et. Gëtt elo e bëssen hei erëm eekleg. Mir mussen op d'Zäit oppassen, datt mer hien iechsi geschlo kréien. Ech mengen et war, mir mussen eng Kéier op déi richteg Plaz treffen. Voilà, et muss en op déi richteg Plaz treffen, dat heescht hei eng Zilkonscht maachen an dunn huet e just nach zwee Häerzer. Fir den Ufank keen all ze schwierege Boss, och wann hien e bësse salzeg gëtt. Ah, voilà, et ass relativ esou zou, elo verléiere mer vläit Energie, andeems mer auswäiche mussen. Dir mierkt also, och eng Bësch ka e bësse lëfteg ginn, a Gott sei Dank si keng Beem, déi op mech hei fale kënnen. En éischte Boss, deen net all ze schwiereg misst sinn, wann ech an Erënnerung hunn. Mee bon, ech schätze mol, ze haart, wa mer esou ufänken. Mä wa mer mat esou Trick ufänkt, da gëtt et e bëssen aarm, wierklech. Jo, zemools wann dat do mécht. An hei ass elo de Punkt an engem Bossfight, wa mer e Ball net kréien, kritt eng Strof, Strofzäit kann d'Männe vun, vun awer. 5 Sekonnen, jo, an 300 Sekonne kënne heiansdo awer, denken ech, knapp wäert ginn. Woubäi elo hei am Ufank bis mer keng Problemer méi hunn, mir hu schonn zwee Häerzer vun dem futti gemeet a mir hunn nach zwee Schléier. Et ass alles am grénge Beräich. Voilà, hei dann erëm e bëssen ausweichen, dat übe mer dann erëm. Ech mengen, ech kéint souguer dat do maachen. Voilà, mee et gëtt awer keen. Et ginn aner Bossen, do kriss de esou Energie, dat weess ech emol nach. Hei geet et elo leider net. Voilà, dach, et gëtt awer Energie iergendswéis. Dat hate mer eis nach verhalen. Voilà, nach eng Kéier. Mol kucken, wien sech dës Kéier schléit. Gëtt e bësse méi salzeg, dat Ganzt hei. Voilà, mir probéieren dat do eng Kéier mat engem Trickschlag, fir dat e bëssen. Méi ze déck kritt. Voilà. Huet der schonn direkt gemierkt, dat dat vill Damage mécht. Elo nach eng Kéier richteg schlo maachen. War vläicht bësse bei knapp dolaanscht. Mee dann hu mer schonn am zweete Part, mengen ech, den éischte Markstein hei eis ergattert. Do ass d'Këscht. Se geet op. A mir kréien se virum. Lucius, virum Luigi, virum Wario an Waluigi. Hei Level 6 an ech mengen amplaz dat et elo nach eng nei Welt ginn, schléissen ech dës Part of. Et gi keng hallef, gëtt keng hallef Stënnche wéi lescht Kéier, mee mir sinn awer mat 20, 21 Minutten denken ech am gudde Beräich. Rechne mer elo nach den Text dobäi, si mer bei 23, 24 Minutten. Dëst gepackt Mario, dëst grousse Boss, grousse béise Boss geschloen. Du hues den éischte Markstein erhalten. Voilà, an dat war et. Dat ass also de Marksteen. Puh. Eng schrecklech Muecht, déi dovun ausgeet, kann ee richteg spieren. Da kritt ee richteg Gänsehaut. Mir musse Gas ginn, ëm schnell, esou séier wéi méiglech déi aner véier Markstein ze fannen. Also zu Boss hei lo eben och wat mer rem fräigeschalt hu wou mer d'Welt gepackt hunn. Perséinlech Plaz Piranha Planzenwald ass da lo am Märespillmodus am Realmodus verfügbar. An domadder geet et da virun. Ech wäert awer lo net viru kucke fir e bëssen Spannung opzehalen. Ech soen iech erem Merci fir d'Kucken an da geet beim nächste Part virun. Op der Sich vum zweete Martsteen. Dir mierkt also, et geet awer richteg féx virun. Een bon mesuregen Ufank vun engem Let's Play. Schwätze mol ze haart, vläit léieren ech schonn nächste Part. Wéi gesot, Merci a kucken a bis déi nächst Kéier. Ciao ciao. Okidoki.